Shwmae pobl! Falle bydd rai o chi yn gwybod beth yw hwn, falle bydd rai o chi ddim. Falle mae rai o chi yn gael un o'r rhain a wedi cuddio yn y tŷ yn casglu dwst, a chi wedi bod yn meddwl am flynyddoedd i codi fe lan a falle, falle gael go i ddysgu'r offeryn. A falle nawr yw'r amser, efe, to? Sdim lot o esgusodion, sdim lot dyn ni'n neud, efe? O, felly, um, yeah, ni'n mynd i ddysgu bach o ukulele. Mae'r ukulele yn dod yn greiddiol o wlad... Na, dim Hawaii, na. Gath e populareiso, os mae hwnna'n gair Cymraeg, yn Hawaii yn 1880 gan mewnfudwyr oedd wedi symud o Portiwgal. So, mae'n rhan o'r Liwt family, a teulu Liwt, a, a casgliad o offerynnau o Ewrop, a, ac yn wreiddiol oedd e'n dod o um, Portiwgal, ond mae'r gair ukulele yn Hawaiian, a mae'r gair ukulele yn meddwl jumping flea, achos mae fel flea bach. I suppose, ife? Felly, am... Be ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i ddysgu. Felly, un o'r pethau mwyaf galed i'w wneud yw tiwno'r peth. Mae dysgu fe yn roedd. Felly, os allwch chi tiwno fe, bydd hynny'n ffab. Os chi moyn, galla i wneud fideo arall yym yn dysgu chi sut i sut i tiwno. Yn Gymraeg, os chi'n moyn. Um, neu, os na, mae'n digon roedd i ffindo ar-line os chi'n mynd ar YouTube, typo mewn ukulele tuners. A wedyn, y bwriad yw, gallwch chi prynu ukulele tuners, ond falle mae rai ddim dach chi efe. Ond y bwriad yw, um, mae'r nod, no, notes ar y uke yw G, C, E, A. Fi'n cofio fe fel hyn. Grey clouds every afternoon. Yeah. Um, Grey clouds every afternoon. So y bwriad yw, os chi gallu cael ukulele tuner ar YouTube, type o mewn ukulele tuner, a wedyn symud y pegs yma ar y top i cyd fynd gyda'r notes i fod mynd gyda'r YouTube fideo, tyma? So os mae'n dweud G ar y, ar y fideo a mae'r nodyn yn swndo fel hyn, chi angen tuno'r nodyn yna i swndo un peth, os mae'n gwneud synwyr. Mae hwnna'n mwy galed na actually dysgu ukulele i fod yn onest. Felly, os chi'n gallu gael e mewn tiwn, dyma sut i chwarae ukulele. Eistedd yn syth, gan fflat yn y bola. Falle bydd rhai ohonoch chi yn llaw dde, fel fi. Falle bydd rhai ohonoch chi yn llaw chwi. Stem ffordd cywir i chwarae fe, lan i chi. Um, arbrofoch, efe, le mae rhai pobl yn llaw chwyth, bydd well yn chwarae llaw dde. vice versa, t'mo'? Trio chwarae gyda'r llaw dde chi, 'cos y chances are, os chi'n mynd i parti pryd chi'n, t'mo', henach neu beth bynnag, neu chi rownd uh, campfire neu beth bynnag, chances are bod y guitar yn right hand y guitar. So os chi'n gallu, ond, t'mo', beth bynnag sy'n roeddach, rili, really, fe. Un um, rheol, rili, really, yr unig reol, mewn ffordd, a gyda offerynnau yw jyst dim reolau, a os mae'n gweithio i chi, mae'n gweithio, efe. Felly, Yw gyda bola, edrych yn syth. Wedyn, busau, yw e? Felly, ni'n mynd i wneud o'n gynta. Bus. Index finger, maen nhw'n gael fe yn Saesneg, felly pointing finger. Mae hwnna'n anghordaus, ddod fel chi ddim wneud na fe. Wedyn, bus canol. Sa'n mynd i siarad mwy o hwnna. Wedyn, bus modrwy, ring finger, ie? Yeah? Os chi'n priodi, dyna'r bus chi'n defnyddio. Pinky, fel Doctor Evil, ie, Pinky, neu os chi'n yfed te, Pinky. Wedyn bys bawd, ond paid â becs gormod am y bys bawd, mae hwnna am hitshiko, bodio, neu jyst weud yo i pobl mas y ffenest pryd chi'n hunan yn asu, ife. Felly, Yw gyda bola? Ystyr syth. Wedyn, mae'r braich hyn, felly mae hon yn braich chwith i fi, ond os chi'n chwarae left-handed, braich dde, braich, braich dde chi bydd e. That was a mouthful, hwnna. Felly, mae hwnna'n dod o dan fan hyn. Gweld? Wedyn, dim ond y bus modro i lan, the ring finger, just the ring finger up. Wedyn, mae'r bus modro, the ring finger, Mae hwn yn mynd ar coffa coch. Ie? Yeah? Fel chi'n gallu gweld, fi di roi, fi di roi stickers arno fe, felly beth yw coffa coch, falle chi'n gofyn, efe? Gallech chi copio hwn, croeso chi stopio'r fideo, um, gallai falle yn y description beth bynnag roi esboniad o beth fi'n neud, fi'n fi prynu'r stickers ma'n y, ar ran y range yn Trallwng, fi'n credu. Um, felly, Sut ti yn chwarae Cyffo Coch, sef nodyn C ife? Braich yn dod o dan, bys modroi. Wedyn, y bwriad yw bod chi'n gwasgu lawr y string i'r canol y ffret. Felly, mae'r string yn poeso ar y sticker coch. Chi eisiau cadw i ffwrdd o'r pethau metal yma. Un o'r pethau metal na sy'n dod ar draws fanna, nhw, enw nhw ydi frets. Ie? Mae ffret. Y mwyaf agos chi'n aro agos i'r ffret, mwyaf muted mae'n mynd. Mwyaf agos chi'n mynd i canol i ffwrdd o'r pethau metel 'na, y mwyaf mae'r sŵn yn dod mas. Felly, bys modrau, chi moyn mynd, felly dyma dim, ie? Dyna ffret rif un. Dyna ffret rif dau. A wedyn ffret rif tri, fi di roi sticker coch, cyffa coch. Iawn? So gallu gweld hwnna? Felly, uwch yn y bola, eistedd yn syth. Y bwriad yw bod chi'n gwasgu lawr y string i'r sticker coch. Falle bydd e'n brifo tipyn bach, falle bydd e'n gadael a llinell bach, os fi gallu... Just llinell bach. Mae bysedd fi wedi mynd yn galed erbyn hyn, ar ôl cwpl o wythnosau bydd chi ddim yn teimlo gormod y poen ragor, ond os mae'n poeni gormod jyst stopo efe, ond yym pryd chi'n cychwyn chwarae gitar mae gallu bod, t'mo' chi'n ga'l, ma' mae e'n gallu brifo tipyn bach, ond y mwyaf chi'n chwarae y llaiaf chi'n sylwi. Yym felly, Ni'n mynd i trial Caffa Coch, iawn? Felly, braich o dan, fis Modrwy, ar y trydydd ffret lan, felly un, dau, tri. Da iawn. A so ni'n mynd i strymo gyda'r ha- llaw na. Dyma'r llaw ni'n mynd i strymo 'da. So i fi, mae hon yn str- llaw dde. I pobl llaw chwith, llaw chwith bydd e, ond newn ni galw hwn strumming hand. Iawn? Strum in hand. Felly, does dim ffordd cawer o strymio, iawn? Mae pawb yn, yn cael ffordd ei hun. Mae, gallwch chi defnyddio bys bawd? Mae hwnna'n poblogaidd, iawn? Ie? Yeah? A gyda bys bawd, strymio pob string lawr. Gallwch chi wneud na?

A dyn ni am... m- mae rhai pobl yn defnyddio techneg gwahanol falle i strymio. Am... fi wedi clywed rhai yn dweud creu siap fel hyn, fel sort of, timod, fel cylch bach, timod. Am, ie, fel 'na. A wedyn, maen nhw'n strymio gyda'r dau 'na. Maen nhw'n galw fe little birdie fi 'di fi 'di gweld rhai yn galw hwn. Sa i'n gwybod pam. Ydy e'n edrych fel aderyn? Falle bod e. Fi... mae'n edrych fel cwningen i fi. So gallwch chi mynd fel hyn. Mae rhai yn defnyddio guitar picks neu plec drums. Um, fi ddim defnyddio nhw person, yn personol achos pryd fi'n strymio, maen nhw'n compo mewn i fyna a wedyn fi'n gwario lot o amser yn trio gael nhw mas o'r twll. Um, Beth arall? Fi yn personol, beth fi'n neud, fi'n defnyddio cefn y gwinedd ife, back of the nails, I use the back of the nails, i fynd fel hyn. A wedyn fi'n defnyddio cefn y gwinedd y bisbawd, so the back of the, the nail on the thumb, i ddod lan. Fel yna. Beth bynnag sy'n gweithio i chi. Ymarfer, dechrau yn syml, dechrau yn araf, a wedyn gallech chi arbrofi ar ôl hwnna. Felly, gyd ni'n mynd i ddysgu heddiw yw cy, a wedyn tro nesa gallwn ni dysgu cod arall os mae pobl yn cyn, ife? Yn rhoi cyn. Falle bydd plant ddim yn cofio rhoi cyn, ife? Achos falle fi bach yn hen, oedd e'n chwarae i Manceinion pryd o'n i'n plentyn. Dyna beth chi'n neud pryd chi'n neud bad joke. Cŵl. Felly, dy'n gilydd, ni'n mynd i trial Caffa Coch. Iawn? Ar ôl pedwar, yn araf deg. Cofiwch, uwchben y bola, eistedd yn syth, a cofiwch mae croeso i chi stopio'r fideo ar unrhyw adeg, Zoomo nôl, rewindo efe os chi ddim yn deall rhywbeth. Os mae unrhyw beth chi ddim yn deall, gofyn cwestiwn, falle galla i esbonio fe efe. Sa i 'di neud fideo fel hyn o'r blaen, felly bach o arbrawf i fi yw e hefyd i fod yn onest. Felly, cut for coch ar ôl pedwar. Un,